Ovvjament, hu ried jevita s-search. Is-search milli sseħħ fid-dar. Is-search li saret.
Mhux hekk?
Dil-famuża search li inti kont fuq l-għatba tiegħu. Mhux vera.
Jiena qatt ma kont fuq l-għatba tiegħu. Għal kuntrarju tal-li prova ehm, jgħidu fil-pubbliku. Sal-beraħ kien għadu jgħidha.
Iva, l-istorja ħa nirrakkontahielek u ħa ngħidlek xi prova jagħmel hu biex jivvinta gidba. L-istorja hi illi jiena ma kontx naf, għaliex dawn ikunu affarijiet sigrieti, illi ħa ssir serg fid-dar tiegħu. Jiena dakinhar kont waqt li evidentement kienet qed isseħħ is-serg f'Jannar ta' 2021, jiena minn tant postijiet inzertajt qiegħed nagħmel press conference quddiem id-depot tal-pulizija. Għamilt il-press conference. Xin, xin il-press conference? Xin kienet il-press conference? Normalment namlu għad disa għad disa u nofs. Ma niftakax blezat, ma xaġa verifikabli. Mm. Eh, verifikabli ma min? Mal anka l-Facebook post għanax, daw jibqaw il-logjati, jibqaw jidru. Okay.
Ehm, jiena spiċċajt il-press conference, kelli persuna miegħi li kienet jiffilmjani, morna il-Furjana stess, il-klab tal-futbol tal-Furjana, nieħdu kafe u toast, għadna nitkellmu hemmhekk, eh, f'xi mument jiena tlaqt minn hemmhekk, eh, kelli għadja mort nagħmilha, eh, kont semmur lura l-uffiċċju, u membru tal-pubbliku Informani qalli isma' qalli madwar id-dar ta' Joseph Muscat hemm xi attività partikolari, nissuspetta illi marru l-pulizija u hemm xi moviment partikolari. Jiena. Daxxin, naħseb saru d-disa' u nofs issa. Le, le, disa' u nofs qabżu għom sew. Ehm, ma niftakax fiex kien kienet il-press conference, affarijiet li nistaw nitċekjaw. Imma tfittxija mux famużament saret kmin ħafna fil-ħodu. Eh, mill-medja jena eh, intqal li saret fis-seba. Sewa.
Ehm,
mela, immaġina, press conference għajt, ejjen jiddu bdejna fid-disa. Eh, nkunu ħadna sa' disa' u nofs. Imbat, morna ħadna kafe, mela saru xil-10 kwart, kelli għadja għaddejt namila. Kont semmel l uffiċċju mela deġa saru xi ħdax. Eh, jien għaddejt minn qudiem id-dar tiegħu, eh, rajt ma waqafx eh, bil-karozza, jien rajt li kien hemm ġurnalist u kien hemm kamera person tiegħu u rajt li kien hemm il-pulizija li jkunu waslu normalment hemmhekk, li assumejt illi jkunu waslu normalment. Jiena qatt ma kont partikolarment għaddejt minn quddiem id-dar tiegħu, jiġifieri ma sibtix mill-ewwel għax ma qatt ma kienet b'xi mod fi triqti. Jiena bqajt għaddej bil-karozza, ipparkjajt b'xi 150, 200 metru 'l bogħod u ttawalt biex nagħrek hux vera għaddejja search. F'ċertu mument tlaqt minn hemmhekk. Eventwalment sirt naf illi xi wasalt jiena, is-search kienet deġa spiċċat. Ma nstema' xejn. Għandek insema, naħseb nistgħu nikkorraboraw dali qed jgħid permezz tal-post ta' Facebook, għandek għax ovvjament id-narrativa mhux dik, fis-sens id-narrativa tan-naħa l-oħra tal. U nista' nżidlek magħha għaliex Wasal is-Sibt, din kienet it-Tlieta jew l-Erbgħa jekk niftakar sew. Wasal is-Sibt, kont qiegħed mal-mara nieħu kafè n-Naxxar, nirċivi telefonata mingħand l-editur tal-illum, Albert Gauci Cunningham, ċajtajna ftit, imbagħad qalli jisma' qalli issa minn issa 'l quddiem ħa nirrikordjak. Qalli inti kont mal-bieb, litteralment mal-bieb fuq l-għatba tad-dar ta' Joseph Muscat waqt is-search. Imma tkellimx, għalli ma se tgħid xejn, għatlu staqsini, għatlu għax inti qed, għalli vera illi kont illi kont hemmhekk. Ehm, jina irrakkontajt l-istess ħaġa li qed ngħid lilek, għalli jiena mhux hekk għandi informazzjoni, għalli jiena għandi informazzjoni literalment kont qudiem il-bib. Issa parti li nimmaġina l-pulizija ma jħallux xi ħadd propju joqgħod hemmhekk waqt is-search. Jien għatlu smatlu, hija ovvja li s-sors tiegħek huwa Joseph Muscat, għatlu dan nimmaġina li għandu security cameras mad-dar, għatlu jiena nisfidah jagħtik il-footage u inti fil-kasada fil-faċċata tal-illum eh, ikollok żewġ dejjer li jiena kont hemmhekk qudiem il-bib U li jiena kdibtlek. Dan ċempilli xerba sigħat wara, għal jisma' għal dan m'għandu xejn. Qed l-usta tagħmel, għal mhux se nġib xejn, għal dan ma ġara assolutament xejn. Jiġi it-tnejn jew it-tlieta eh, u nisma' eh, diskors fil-Parlament ta' Glenn Bedingfield li evidentement kitibulu Joseph Muscat. Attak fuqi eh, u fuq persuni oħra u jgħid li jiena persuna parti minn pon nies, jgħid hu, li nikkontrollaw l-istituzzjonijiet.
Għala spliċtament din l-istqarrija? Uża dik l-espressjoni, pon nies li tikkontrollaw l-istituzzjonijiet. Li nikkontrollaw l-istituzzjonijiet. Eh, issa, jien ma nafx minn fej dal-poter kollu li qed jattribu jattribu xulili u l-ħattijħor minn fejġej. Naħseb jgħara kulħadd li Jiena poter ta' dat-tip żgur m'għandix. Jiġifieri minn xi ħaġa li jiena sempliċement għaddejt minn hemmhekk u biex nara jekk hux vera tissir seħħ, Joseph Muscat prova jibni montatura biex jgħid li effettivament jien kont naf qabel bis-seħħ u dawn l-affarijiet kollha. Interessanti li Joseph Muscat qal li hu kien jaf qabel bis-seħħ, Hu qal li hu kien sar jaf.
Wara s-search saħaq li hu kien jaf qabel. Wara s-search qal li hu kien jaf qabel. Jien smajt din l-istorja li kif fetaħ il-bieb kien jaf li kienu se jkunu huma u thom xi fajl. Għallum fiex intom għal da ġejtu. Ma nafx. Jena, x'sar hemm ġew? Però tista' tkun assolutament, assolutament ma nafx. Eh, Fantazija u kol, ma nafx. Imma, eh, u minn fejja jgħid li li kien jaf fuq is-search? U jgħid li kien sar jaf minn post li saru fuq social media. U minn xi chats li saru u twasslulu. Però jissemma wkoll xi ħadd ma nafx again ma nafx jekk hux għalik qed jalludi fejn jgħid li kien hemm xi ħadd li l-ġurnata ta' qabel kien qed jisħaq li jaf li għadu Joseph Muscat se jkollu tfittxija d-dar. Ma kienx qed jalludi żgur għalija u żgur ma kontx jien għax ma kontx naf. Addirittura Glenn Bedingfield f'dal-famuż diskors li kitiblu Joseph Muscat jgħid illi meta jiena bagħatna l-press call għal dik il-press conference, dik bagħtniha għaliex konna nafu li ser issir is-search. Ġifieri fantażiji jien ma nafx jemminhom xi jew le Joseph Muscat daw. Però l-konferenza stampa fiha nfisha dwar xiex kienet. Jekk niftakar sew dwar il-Pilatus kombinazzjoni. Eh, ok, eh, kien dat ngħidu 19 ta' Jannar. Mela, dan l-artikolu tela.
Repubblika calls on police to charge former Pilatus bank officials with money laundering. Mela, ġviri, eh, inti waqt li kienet għaddejet fiċċija, evidentament kont qed tagħmel eh, din il-konferenza stampa. Eh, Issa dan hawnhekk. Ovvjament ikunu ħadu xi siegħa biex itellgħuha. Biex itellgħuha, eżatt.
Jiġifieri l-ġurnalisti tellgħu tellgħu l-istqarrija tiegħek fil-ħdax neqes għoxrin pressa poco. Jiġifieri ma. U kont ħalti d-depo jiġifieri biex inħalli denunzja lill-Kummissarju. Kif din in-narrativa baqgħet tgħix meta hija evidentament ma tistax tikkorrabora mar-realtà? Għaliex, ovvjament, Joseph Muscat baqa' jimbutta. Għamel diversi posts matul is-snin. Inti ma mbuttajtx lura?
Iva, jiena ċħatta. Jiena ċħatt dak li kien qed jgħid Joseph Muscat. Joseph Muscat addirittura kien talab li ssir inkjesta dwari. Ehm, u jien m'għandi xejn x'naħbi u jiena Inkjesta dwar xi xi Inkjesta dwar il-possibilità li nkont naf minn qabel bis-search. Eh, eh, eh.
U la darba talaba l-inkjesta. Mbagħad il-proċess.
Talaba dan ma dil-problema b'Joseph Muscat. Dan jgħidha fuq Facebook, però ma jmux jitlobha formalment. Aħna meta l-inkjesti li għandna ma nkunux qedna qednihom waqt xi press conference jew xi Facebook post, aħna nkunu permess tal-avukati tagħna nkunu tlabnihom formalment fil-qrati. Sewwa. Joseph Muscat jgħid li għandha ssir inkjesta, per ma jmux jitlobha. Għaliex ma jridx li l-verità toħroġ. Għaliex jaf li kieku kellha ssir inkjesta dak it-tip jirriżulta li jiena ma kontx naf minn qabel bis-search.
Mela tlaqna?